Mae'r clwb yn mynd o'n erth i nerth. I ni'n chwarae eleni yn y pencampwriaeth. Bod, ni'n chwarae clwbiau mawr fel Pont y Pŵl, Abertawe, Merthyr. Bod, i ni'n cael y mawrion lawr yma. Bod. Mae wedi, mae wedi datblygu dros y blynydde yma. Fe nawr fi'n credu un o'r pethau mwyaf sydd i gael yn y, yn y, dim jyst y dre, Castell Tywydd Emlyn, ond yn, yn yr ardal hefyd. Mae yna lu o blant yn troi lan fan hyn ar nos Iau yma rhyfedd gyda time ifanc y clwb a maen nhw fan hyn ar dydd Sul a wedyn ni ar dydd Sadwrn wedyn ni fel arfer ni'n cael cynulleidfa dda, dda iawn sy'n dod o bob man. Mae yna bolisi cryf iawn wedi bod gyda'r clwb ar hyd y blynydde i edrych ar ei ôl ieuenctid a drwy mabwysiadu a codi hyder yn eu chwarae nhw, i ni wedi bod yn llwyddiannus iawn i gael llawer erbyn hyn yn chwarae ar y lefel yy rhyngwladol, fel yy Scott Williams, yy Gareth wrth gwrs gath gêm arbennig o dda yy yn erbyn Ffrainc, a wedyn Josh Turnbull hefyd sy yn adran o'r chwaraewr sy'n chwarae dros Gymru, a wrth gwrs wedyn edrych i'r merched hefyd, ma' rhaid peidio anghofio'r merched, a ma' Sioned Harris, ma' hi'n chwarae gyda Cymru, Yn y rhif wyth, y mae hi wedi cael ei gwreiddio yma yng Nghastell-newy ar gychwyn ei thaith. Warion i Ebw Vale yn 1997 yn y cwpan. Um, ond mae'n braf gweld yr hen fois nôl mae heddi, ti'n modd, o'n i'n chwarae erbyn tymor Mark Jones, Kingsley Jones. Mae gymryd o fraint i ni gael crwb Ebw Vale lawr yma, ti'n modd, ar gêm gwpan, ti'n modd. Y'n ni'n disgwyl rhyw fil o bobl 'ma heddi, timod, a mae'n yy mae'n achlysur mawr i'r clwb. Nigel Davies, cyn gadolwr Cymru a chyn hyfforddwr Caerloyw, erbyn hyn yn arwain Glyn Ebwy. Yr haul yn tywynnu ar faes Dolwybad ac hefyd ar yr ymwelwyr. Cryfder blaenwyr Gŵyr y Dydd yn amlwg o'r chwiban cyntaf. Sgarmes symudol grymus yn galluogi Luke Crocker i groesi am ei gais gyntaf o'r ddau. Er mi oedd hi'n brynhawn anodd i'r tîm cartref ac eisoes yn treulio o ddeugain pwynt, mi oedd cyfle i'r dorf ddathlu, tra bod chwe mynysk yr olwyr ac Heroda Bas gan Siôn Lenned i weld ymlaen, y dyfarnwr Neil Jones yn meddwl fel arall, Mike Jones, y mewnwr, efo digon o glymdra i garlamu o dan y pyst. Ond yn ôl i'r hen drefn, llwyfan perffaith yn cael ei osod gan y blaenwyr, ac hynny roi amser a lle i'r olwyr ymosod, tra fod da unwaith eto Jordan Howells yn torri linell ac yn osgoi tacl digon gwan. Efo cyrff bechgyn y gorllewin wedi blino'n lân, mi oedd Glyn Ebwyn edrych i ddangos pam eu bod nhw'n bedwerydd yn yr Uwch Gynghrair. Y bêl yn cael ei osod yn berffaith unwaith eto i'r mewnwr Chris Thomas. Dadlwytho megis Sonny Bill gan Ronnie Cains a David Williams yn rhy dywyllodus ac yn sgorio nawfed cais ei dîm. Castell Newydd Emlyn 7, Glyn Ebwy 61. Mae'r sgôr yn gweud lot o ran ble mae'r gwahaniaeth ar y foment rhwng y ddou dîm, t'mod, yym, er bo' Vale yn hedfan yn cynghrair nhw, t'mod, ni yn gwbod ar y foment ma' trio aros lan i ni, a t'mod, jyst y gobaith yw dysgwn ni tipyn bach o fan'na jyst o ran gwahanol cyflymder yn y gêm pan o'dd Ebw Vale yn ymosod i fod yn onest. O'dd e'n perfformio'n proffesiynol iawn, a o'dd raid ni dod lawr myn hyn, mae'n galed i dod 'ma a a ennill gêm ond yy i ware fel ni wedi yy ni'n hapus iawn.